Bu günki gepleşigimizde biz dowamly doga-dilegde bolmak barada gürrüň ederis. Ilki bilen geliň doga-dileg näme diýen soraga jogap bereliň. Doga etmek, dileg etmek, bu Hudaýa ýüzlenmek, gürleşmekdir we sežde etmegiň, ybadat etmegiň bir tarapydyr. Biz ynsanlar birek-birek bilenem gepleşmek arkaly aragatnaşykda bolýarys. Durmuşymyzy şol arkaly birek-birek bilen paýlaşýarys. Muňa meňzeşlikde, hassa köp bize Hudaý bilen gepleşmek we aragatnaşykda bolmaga gaty mätäçdiris. Hudaý bizi ýaratdy. We bizi ruhy barlyk etdi. Bu sebäpden kalbymyz Ol bilen bolan gatnaşyga küýseýär. Barlygymyzyň çeşmesi, köki Hudaýdyr. Bu sebäpden şol köke bagly bolmak biziň üçin möhümdir. Hudaý biziň bilen Ýazgylar arkaly we Mukaddes Ruhy arkaly kalbymyza gepleýär. Biziň hem ol bilen gepleşmegimizi, ýagny oňa ýüzlenmegimizi ol isleýär. Bu sebäpden oňa düşünmeýän bir dilimizde, ýüzlenmän, kalbymyzdan düşünýän we bilýän dilimizde doga-dileg etmegimiz gerekdir. Doga-dilegde bolmak biziň üçin howadan dem alşymyz ýalydyr. Howasyz we dem almazdan ýaşap bilmeýşimiz ýaly, doga-dilegsiz hem ruhy ýaşaýşymyz bolmaz. Howanyň bizi gurşap alşy ýaly, Hudaý hem hemme ýerdedir we Ol bize golaýdyr. Kalbymyzy Oňa açsak we Oňa ýüzlensek, Ol bize jogap berer we bizi doldurar. Bu sebäpden, her bir Hudaýa ynanýan adama Hudaý bilen aragatnaşykda bolup, dilegde bolmak gaty wajypdyr. Rebbimiz Isa Mesih bize dileg edemizde, nähili dileg etmelidigimizi we doga-dileglemizde dogry, möhüm zatlar bilen dilegde bolmagymyzy öwredýär. Bu sebäpden Isa Mesih şägirtlerine şeýle diýip dileg etmegi öwredipdi. Isa olara, Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýiň, Eý Atamyz, adyň mukaddes bolsun, Patyşalygyň gelsin. Gündelik çöregimizi bize günde ber. Bize garşy günä edenleri bagyşlaýşymyz ýaly, Sen hem biziň günälemmzi bagyşla. Bizi synaga salma diýdi. Bu okan aýatlamyz Lukanyň Hoş Habarynyň on birinji babynyň ikinji aýadyndan dördünji aýadyna çenlidir. Isa Mesih bu doga arkaly hem bize Hudaýyň ajaýyp söýgüsinden, rehimden, gowulyklardan doly, ýagşy niýetli, biziň aladamyzy edýän Hudaýdygyny görkezýär. Hudaýa Atamyz diýip ýüzlenmek bilen, Hudaýyň adamlar bilen ýakyn bolmak niýetiniň bardygyny, adamzat üçin atalyk aladaly bir Biri hökmünde tanadýar. Elbetde, Hudaýa Atamyz diýmek bilen biz Hudaýy ýerdäki, kämil bolmadyk, günäli atalarymyz bilen deňämizok. Hudaý bolsa kämildir, mukaddesdir, bu sebäpdenem iň kämil Atamyzdyr. Eger günäli bolan ata-enelerimiz biziň üçin nähili ýagşylyklar edýän bolsa, onda kämil we mukaddes Adalatly bolan Hudaý nähili beýik söýgi biziň üçin görkezer! Şonuň üçin Ony şeýle ýakyndan tanamak we şahsy gatnaşykda bolmak iň beýik aragatnaşykdyr we durmuşymyz üçin wajyp bolan hakykatdyr. Dileg etmelidigini bilýärin. Ýöne näçe gezek dileg etmeli? diýip, käbiriňiz soraýansyňyz. Mysal üçin, musulmançylykda esasan hem bäş gezek namaz okalýar. Biz Mesihe ynanýanlar näçe gezek dileg etmeli? diýip sorag hem ýüze çykýandyr. Ýazgylarda bize dowamly we yzygiderli doga-dilegde bolmalydygymyzy Ýazgylar öwredýär. Hatda Isa Mesih Özi Reb bolsa-da, ýere ynsan bolup gelende, Özüniň ynsan hökmünde doly Hudaýa mätäçdigini we Ol bilen yzygiderli gatnaşykda bolmagy bize görkezdi. Isa Mesihiň Özi dowamly uzak wagtlaýyn dileg-dogada wagt geçirýärdi. Şonuň üçin hem, dileglemizde ýadawsyzlyk görkezip, erjellik bilen Hudaýdan soramalydygymyzy Isa Mesih bize öwredýär. Isa Mesih şägirtlerine tymsallar arkaly dowamly erjelli doga etmegi öwredýär. Elbetde, bu tymsallar Hudaýyň biziň dogalarymyzdan irmän, tersine, olara garaşýandygyny we gowy görýändigini we jogap berýändigini Isa Mesih Ýazgylarda bize öwredýär. Mysal üçin, Lukanyň Hoş Habary on birinji bapda Isa şeýle diýýär, Aýdaly, siziň biriňiziň dostuňyz bar. Sen ýary gije şol dostuňyň ýanyna baryp, Dost, maňa üç çörek karz bersene, uzak ýoldan ýakyn dostum geldi, onuň öňünde goýara zadym ýok diýip ýalbararsyňyz. Şonda dostuňyz içerden, Meni birahat etme, gapy birçäk gulplandy. Çagalarym hemmämiz uklap ýatyrys. Men turup, saňa hiç zat berip biljek däl diýip jogap berýär. Size şuny aýdaýyn. Ol adam saňa çöregi dostlugyň hatyrasyna bermese-de, ony gününe goýman, erjellik bilen soraberseň, islendik soran zadyňy berer. Men size diýýärin, Diläň, size berler. Agtaryň, taparsyňyz. Gapyny kakyň, size açylar. Elbetde, dilän alar, agtaran tapar, gapy kakana açylar. Sizden haýsy ata, ogly balyk dilände, balyga derek oňa ýylan berer? ýa bolmasa ýumurtga dilände, oňa içýan berer. Şeýlelikde, siz erbet bolubam, öz çagalaryňyza oňat peşgeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onda gökdäki Ataňyz Özünden dileýänlere mukaddes ruhy has-da köp bermezmi? Bu taýda biz Hudaýyň ajaýyp häsiýetini görýäris. Ol biziň dileglerimize garaşýar we jogap berýär. Şeýle kämil, mukaddes, mähriban, ýagşy, söýgüden, rehimden, merhemetden, parahatlykdan doly bolan Hudaýymyzyň bardygy üçinem, biz Oňa dilegde ýüzlenmäge mätäçdiris. Bu hem bizi Onuň ýanyna her wagt, dowamly barmaga isleg döretmelidir. Şeýle Hudaýy dileglemizde şöhratlandyrmak, öwgüler aýtmak hem biziň dogalarymyzyň esasy bolmalydyr. Onuň adynyň şöhratlanmagy, Patyşalygynyň ýer ýüzüne ýaýramagynyň biziň islegimizdigini hem bildirmeli. Ýokarda Rebbimiziň bize öwreden dogasyna ünüs bersek, ol ýerde her bir mätäçligimizde Hudaýa gelmelidigimizi, Oňa ýüzlenmegimizi bize öwredýär. Hudaýa dileg-dogada gelmek biziň özümize däl-de, Oňa bil baglaýandygymyzy görkezýär. Çünki onsuz biz durmuşymyzyň maksadyna ýetip we olarda bagtly ýaşap bilmeris. Hudaý hemişe hem soranymyzdan has beýik we bize gerekli zatlary berýändir. Ol hemişe dolup-daşyp, bize ýagşylyklaryny berýändir. Çünki, kämil bolmadyk we günäli bolan biz çagalamyza gowy zatlar berip bilýän bolsak, onda kämil we mukaddes bolan Hudaý has beýik zatlary bize berer. Hudaýyň biziň dileglemimizi eşidip, jogap berýändigi barada we hemişe doga-dilegde bolmagymyzy bize Rebbimiz Isa ine bu tymsalda hem bize öwredýär. Onsoň Isa şägirtlerine olaryň hemişe Hudaýa doga edip, asla ruhdan düşmezliginiň zerurlygy hakda bir tymsal aýdyp berdi. Bir şäherde Hudaýdan gorkmaýan bir kazy bar eken. Ol kazy adamlary äsgermeýän eken. Ol şäherde bir dul aýal hem bar eken. Ol üznüksiz kazynyň ýanyna gatnap, Dawagärimden meň hakymy alyp ber! diýip ýalbarypdyr. Kazy birnäçe wagtlap muny etmändir. Ahyr soňunda ol öz-özüne, Men Hudaýdan gorkmasam-da, adamlary äsgermesem-de, dyngysyz gelip, meni bizar etmez ýaly bu dul aýalyň hakyny alyp bereýin. Indi bir gelip, meniň gulak etimi guratmasyn! diýýär. Reb ýene sözüni dowam etdi, Adalatsyz kazynyň näme aýdanyna gulak asyň. Eýsem, Hudaý Öz saýlanlarynyň gije-gündiz Özüne ýüz tutup, perýat edýänleriniň hakyny alyp bermezmi? Olary köp garaşdyrarmy? Size şuny aýdýaryn, olaň hakyny tiz alyp berer. Ýöne Ynsan Ogly gelende, ýeriň ýüzünde imanly adam taparmyka? Adalatsyz kazy özüniň ýanyna gelip, yzygiderli talap edýän dul aýalyň talabyny berjaý etdi. Onda adalatly, gudratly, merhemetli, rehimli bolan biziň Hudaýymyz biziň mätäçliklerimizi hem doldurar, dogalarymyza jogap berer. Şonuň üçin hem, biziň üçin gijikýän ýaly görünýän ýagdaýlarda hem dowamly dileg etmekden Ýadamalyň we ruhdan düşmäliň. Isa Mesihiň Özüniň köp wagtyny dilegde geçirmek mysalynyň üstesine, bizde Mesihiň resullarynyň durmuş mysaly hem bardyr. Olar hem dogada erjellik edipdirler we olaryň durmuşynyň merkezinde Hudaýa doga etmek durýardy. Sebäbi doga arkaly Hudaý olara güýç-kuwwat, akyldarlyk we ýol görkezýärdi. Muňa mysal edip, Resullaryň işleri birinji bap on dördünji aýatda beýan edilen şulary okasa bolar. Olaryň hemmesi bir ýere üýşüp, yzyny üzmän doga-dileg edýärdiler. Şu taýda resullar her bir meselede Reb Isa dilegde ýüzlenýärdiler we yzyny üzmän doga edýärdiler. Olaň durmuşlarynda we Hudaýyň Patyşalygy üçin bolan hyzmatlaryndaky üstünlikleriniň esasy sebäpleriniň biri olaryň yzygiderli dogada erjellik görkezendikleridir. Belki käbiriňiz dowamly dileg etmelidigimize düşündik. Ýöne haçan we nirede dileg-doga etmeli diýip soraýansyňyz. Hudaýyň ruhdygy üçin, Ol hemme ýerdedir. Bu sebäpden Hudaýa ruhumyzda her bir ýerde, her bir wagtda, islendik ýagdaýymyzda ýüzlenip bileris. Isa Mesih samariýaly bir aýalyň Iýerusalimde ýa-da başga bir dagda Hudaýa sežde etmeli, her dürli adamlar dürli ýerlerde sežde edýärler diýip, beren soragyna, Hudaýa ruhda we hakykatda sežde edilmelidigini aýdypdy. Hudaýa dileg-doga etmegimiz üçin ruhy direliş gaty wajypdyr. Çünki ynsanlar Günä netijesinde ruhy öli boldular. Şonuň üçin hem, Hudaýyň olara öwredýänlerini kabul edip bilenoklar. Bu ruhumyzyň öli halyndan çykmagy üçin Halasgär Reb Isa Mesihe iman etmelidiris. Şonda biziň ruhumyz täzeden diriler we Hudaýyň Ruhunyň Kalbymyzba gelmegi bilen Hudaýa ruhda we hakykatda bolan Isa Mesihde sežde edip, doga-dileg edip bileris. Hudaý bolsa Özüniň iberen Halasgär Mesihine iman eden ruhy çagalaryny her wagt eşider we dileglerine jogap berer. Sen Hudaýa hakykatda we ruhda Sejde edip doga-dileg edýärmisiň? Günäleriň netijesinde Hudaýdan aýra düşüp, ruhuňda öli bolandygyňy bilýärmiň we günäleriňi boýun alyp, özüňiň Hudaýyň merhemetine, rehimine, gutulyşyna mätäçdigiňi bilýärmisiň? Isa Mesih arkaly gutulyşa eýe bolup, Hudaýyň ruhy balalary bolmak isleýärmiň? Bu seniň kalbyň islegi bolsa, onda Reb Isa Mesihe kalbyňy tabşyr we Oňa gökden inip gelen Halasgär Rebdigine, Hudaý bilen birdigine iman edip, Onuň haçda seniň günäleriň üçin Özüniň beren mukaddes gany arkaly tölegine ölüp jaýlanyp, soňra bolsa, üçünji güni ýene-de direlendigine iman et. Onuň ýaşaýyş, ýol, hakykatdygyna ynan. Şonda Hudaýy özüňi hemişe söýýän Ata hökmünde tanarsyň we Onuň balalary bolarsyň we Ol seniň yzygiderli dogalaryňy eşider we jogap berer. Geliň bu wagt şol yzygiderli dogalamyza ünüs bermeli wajyp zatlar barada gürrüň edip geçeliň. Birinjiden, doga edemizde, Hudaýa doly baglydygymyzy bilip, her bir ýagdaýymyz üçin dileg etmeli. Mysal üçin, Süleýmanyň tymsallarynda şeýle diýilýär, Öz düşünjäňe daýanma. Bütin ýüregiň bilen Rebbe bil bagla. Bar işleňňe Ony tana. Ol seniň ýollaryňy dogrular. Hakykatdan hem, durmuşymyzda biz öz düşünjelemmize daýanmaly däl-de, bütin kalbymyz bilen Rebbe bil baglamaly. Haçan-da kalbymyzy we düşünjämizi Oňa bagly etsek, onda etjek hereketlerimiz hem Oňa bagly bolar we boýun eger. Dogalarymyzda muny etsek, onda Ol biziň ýollarymyzy dogrular, Özüniň ajaýyp maksadyna tarap gönükdirer. Ikinji wajyp bolan zat, Dogalanymyzda Hudaýdan akyldarlyk soramaly. Biz Hudaýyň gökden inen päk, kämil, mukaddes akyldarlygyna mätäçdiris. Ýakup birinji bap bäşinji aýatda şeýle diýýär, Siziň biriňize akyldarlyk ýetmezlik edýän bolsa, ol hemmelere jomartlyk bilen käýemän berýän Hudaýdan dilesin, oňa berler. Üçünji wajyp bolan zat, doga-dileglemizde hemişe towbamyza daýanyp dileg etmeli. Her gün durmuşymyzda günäli pikirleri, hereketleri edip bilýäris. Bu sebäpden Hudaýyň öňüne günälemmiz üçin toba edip gelmeli. Bu barada ýazgy ine şeýle diýýär. Günämiz ýokdur diýsek, onda biz özümizi aldaýandyrys. Bizde hakykat ýokdur. Günälemmizi boýun alsak, Ol ynamdar, adyldyr. Günälerimizi öter, bizi her hili ýamanlykdan arassalar. Dördünjiden, biz Hudaýdan ýagşy işlere baý bolup, dogrulykda ýaşamak üçin, Hudaýyň Şalygynyň giňelmegine we onuň ajaýyp gutulyşy baradaky hoş habaryň ýaýramagy üçin özümize we ýygnaga güýç-kuwwat sorap dileg etmelidiris. Bäşinjiden, dileglemizde hemişe Hudaýyň Ýazgylarynda bize aýan eden wadalary, hakykatlary esasynda dileg etmeli. Çünki Hudaýyň Ýazgylary arkaly Ony şahsy tanap bilýäris. Onuň häsiýetlerini, wadalaryny, gudratlaryny görüp bilýäris. Men siziň bilen dowamly doga-dileg etmek baradaky gürrüňimi ine şu mezmur bilen tamamlamak isleýärin. Ýaş ynsan ýoluny nädip päk saklap biler? Ony Seniň Sözüňe görä goramak bilen, Seni agtarýaryn tutuş ýüregim bilen, Meni tabşyryklaryňdan azaşdyrma Sen. Saňa garşy günä etmäýin diýip, Seniň wadaňy ýüregimde aýap sakladym. Ýa Reb, Saňa alkyşlar bolsun! Maňa öwret Sen Öz parzlaňňy. Agzyňdan çykan adalatly hökümleriň baryny men dilim bilen yglan edýärin. Seniň düzgünleňden lezzet alýaryn. Göýä ähli baýlyga eýe bolan ýaly bolýaryn. Buýruklaryň barada men oýlanýaryn. Seniň ýollaryňa dykgat bererin. Parzlaryňdan lezzet alaryn. Seniň sözüňi men unutmaryn. Nähili ajaýyp sözler! Hudaýyň sözlerini, Hudaýyň Ýazgylaryny, Onuň parzlaryny, hakykatlaryny hemişe ýatda saklap, yzygiderli, dowamly dileglemizde erjellik etmek bizi bereketlär. Bize güýç-kuwwat berer, bize akyldarlyk berer. Gadyrdan ildeşlem, mähriban doganlam! Hudaýymyza, Rebbimize yzygiderli doga etmekde we Oňa sežde etmekde, ybadat etmekde we boýun bolup ýaşap, Ony şöhratlandyrmakda, Hudaýymyz size pata bersin. Gelejekdäki Dogrulyk ýoly atly gepleşiklerimizde ýene-de görüşýänçäk, hoş sag boluň! Mukaddes Ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň Halasgäri bolmak üçin geler diýip aýdýar. Isa aleýhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan-da pygamberler tarapyndan welillik edilen şahsyýetdigine şaýatlyk edýär. Işaýa pygamber şeýle welillik edipdi, Ine, bir gyz göwreli bolup, bir ogul dogurar. Birnäçe asyrlar geçensoň, Isanyň dogulmagy bilen bu welillik berjaý edildi. Mukaddes Ýazgylar bu doguljak mukaddes şahsyýet Hudaýyň Ogly diýip atlandyrylar diýip yglan etdi. Bu Isanyň fiziki manyda däl-de, ruhy manyda Hudaýyň Ogly diýlip atlandyryljakdygyny aňladýar. Biz Isa aleýhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bakyşalygynda ýer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmünde hödürläp, soňra ölümi ýeňip, täzeden direldi. Isa, Janymy Menden hiç kim almaýar, Özüm pida edýärin diýip aýtdy. Isa aleýhissalamyň durmuşy diňe bir pygamberleriň ýazgylaryny berjaý etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes Sözüniň hakykylygyny tassyklady. Rebbiň sözi sapdyr. Rebbim, Seniň sözüň ebedidir! diýip pygamberler yglan etdi. Isanyň Özi şeýle diýdi, Gök hem ýer geçer, Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. Isa aleýhissalam bize bol-elin durmuş bermek üçin geldi. Adam Erem bagynda Hudaýdan boýun gaçyranda, ol öz ýoluna eýermegi saýlady we onuň bu hereketleri ony Ýaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes Ýazgylar, Bar günä etdi we günäniň muzdy ölümdir diýip yglan edýär. Bu, ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý, Ybraýymyň oglunyň ölümine derek goçuň gurban edilmegini hödürleýşi ýaly, biziň ýerimize ölmegi üçin Isa Mesihi iberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden direlmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Indi, Isanyň yzyna erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman, eýsem, olar Hudaýyň baky höküminden halas edildiler. Olar Jennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk ynanýarlar. Şu gün hem, Isa aleýhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman, eýsem, Ine, men işikde durun, gapyny kakýaryn, biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýýän Isa ynanyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa ýüzlenmegi, Isa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, Biz öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly, oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary başdan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ynam arkaly, merhemet bilen, öz erkimiz esasynda kabul edýäris. Adamlar Isa Mesihiň yzyna ermäge taýýar bolanlarynda, Oňa ýönekeý dileg arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýýäm Isa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim Isa, men Saňa mätäç. Meniň günälerim üçin haçda janyň gurban edeniňe men minnetdar. Men öz günälerimi boýun alýan we toba edýän. Men öz durmuşymyň gapysyny açyp, Seni öz Halasgärim we Rebbim hökmünde kabul edýärin. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni Öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde, men Seniň yzyňa eriji bolaýyn. Amin. Isa Mesih öz yzyna eýerýänler barada şeýle diýdi, Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýaryn. Olar Meniň yzyma düşýärler. Isanyň wada beren bol iliň durmuşyny başdan geçirmek üçin Onuň yzyna eýerýänler her gün Hudaý bilen doga-dileg arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okaýarlar ýa-da diňleýärler. Olar beýlekilere-de Hudaý barada gürrüň berip, Ony söýüp yzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde-gökde Maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen bolaryn.